Helo a chroeso i benod newydd o Rownd y Ford. Fel ych chi'n gweld, mae Aron a Catrin, chi wedi cwrdd â nhw um, o'r blaen gyda ni eto heno, ond am y tro gyntaf, ni'n croesawu um, Rodri Glyn, un uh, plith neu rownd y ford dros y dre. Ni wedi bod yn, um, yn chwerthin ar ffaith bod y, y ford wedi ymestyn lawr yr A4 deg wyth, mae wedi e- ymestyn lawr yr M4, wel, mae wedi ymestyn lawr sawl ffordd erbyn hyn i gyrraedd ti yn, uh, yn Llansanan. Pan o'n i'n 21, um, nes i adael y prifysgol yn Aberystwyth a ges i fy ngyrru lan i bentref um, o'r enw Llansanan i dreulio um, blwyddyn, dim ond blwyddyn o'n i na, ond oedd yn blwyddyn pwysig iawn um, i fi, a lle nes i dechrau um, hyfforddi i fod yn wynidog uh, dan meirion Morris, sef dad uh, Catrin, jyst so chi'n gwybod uh, y cysylltiad. Um, nes i mynd i Lansana, rhywun o Gaerdydd, oedd, oedd cael Aberystwyth rhwng y ddau yn, yn helpu, um, ond oedd e'n culture shock yn fawr, um, learning curve, a fel fi wedi dweud, blwyddyn uh, pwysig iawn yn um, fy mywyd i. A felly, uh, beth ni'n mynd i wneud heno yw siarad tyn bach am y lle yma, um, o'r enw Llansanan. Nawr, ydy fe'n lle, neu ydy Llansanan yn mwy o state of mind, dwi ddim yn gwybod. Ond uh, mae'n lle arbennig iawn i sawl un um, ohono ni. Wir, mae'n lle arbennig iawn i'r pedwar ohono ni uh, yma uh, heno. So, fi wedi paratoi cyflwyniad bach i Llan Sanan. So, os chi moyn cywiro fi ar unrhyw pwynt, just, uh, just cywirwch fi wrth i fi, um, i, i fi mynd. So, mae Llan Sanan, mae fe'n pentre, nes i edrych hwn lan, tua mil o bobl, Rods, bydde hwnna'n uh, iawn, pentre tua, tua mil o bobl. Mae fe wyth milltir lawr o Abergele. Mae yn naw milltir i'r gorllewin o Dimbych, a mae yn mae rhyw, rhywfaint o filltiroedd i'r dwyren o Llanrwst. Ti'n ti gwybod faint o filltiroedd yw e? Chydig bach mwy, dwi'n meddwl. Chydig bach mwy, ond dyna fe, mae sort of rhwng y llefydd yna um, i gyd yn pentre um, gwledig iawn. Mae fe yn sir Conwy, Ond mae rhan fwyaf o pobl yn meddwl bod e'n sir dimbych. Fi'n credu mae hwnna'n uh, hwnna'n deg i weid, Rwy'n chi'n sort of gravitateio um, tuag at... Chi'n mynd i siopa yn Morrison's Dimbych, hwnna sut chi'n penderfynu, really, lle um, mae'r lle agosach. Um, mae hefyd, mae'n lle enw Bro Aled. Um, a dyna yna enw'r ofalaeth um, fyna. A chos mae Llyn Aled yn, uh, yn agos um, i Lansanan. Ac o ran um, Cresnogaeth, mae gyda Llansanan uh, eitha well, cwpl o big claims um, pan mae'n dod i bobl enwog. William Salesbury, nath cyfieithu'r uh, Testament Newydd i'r Gymraeg, Um, Gwilym Hiraethog, na sgwennu um, Dyma Gariad, Henry Rees, ei, ei frawd, un o brygethwyr mawr y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac wrth gwrs um, arweinydd pob cwrs ieuenctid Coleg y Bara, uh, Sean Morris. Dwi'n nad o fe mewn uh, i'r list. fyna. Mae yna un person enwog arall, does? Edward Parry. Dwi'n iawn, Edward Parry, un o pregethwyr um, mawr y diwygiad Methodistaidd. A pan o'n i'n edrych, uh, edrych fel lan prynhawn yma, um, mae Trallan oedd yn pregethwr mawr, oedd e hefyd yn un o prif actorion Twmwr Nant yn yr... Uh, beth ydych chi'n gadw dramas bach, Twmwr Nant?

cwrs hyfforddi dawn am ychydig um, o flynyddoedd um, o'r capel i fyna yn Llansanan a'r, ar ardal. A mae yna sawl um, gweinidog rownd Cymru uh, yna oherwydd y cwrs yna um, oedd yn cael ei redeg yn, um, yn Llansan, a sawl un ohono ni fan hyn. Um, ond yn neud beth i ni'n neud, really, oherwydd cyfraniad uh, cwrs dawn um, oedd yn cael ei redeg yn Llansan. Am lle mor fach, mae wedi cael impact um, mor fawr ar, ar Gymru, jyst o'r ychydig enghreifftiau yna, um, dyn ni di restru um, fyna. Ond on, ar ben hynny, mae jyst yn lle braf iawn i fyw, mae'n lle hyfryd um, i fod, ac i fi, fi'n siŵr chi'n cytuno, mae'n lle llawn um, atgofion um, melus uh, iawn. Felly, y cwestiwn gyntaf, fi'n credu fi'n mynd i ofyn, yw beth yw eich cysylltiad chi, dwi wedi siarad digon, beth yw eich cysylltiad chi a'r lle yma, Llan Sanan? So, Aaron, gei di, gei di ddechrau. Beth yw cysylltiad ti a Llan Sanan?
Wel, uh, fel oeddet ti'n sôn, Derek, uh, am y cwrs dawn, uh, yng nghysylltiad i ydy mod i wedi bod yn fyfyriwr ar y cwrs yna, a wedi byw yn Llansannan um, blwyddyn ar dywol di, os dwi'n gofyn iawn, yeah, uh, fel yeah. myfyriwr. Ie, yeah, oedd fi, Rhyn ac Eleanor yn guinea pigs y blwyddyn cyntaf. A wedyn daeth, uh, daeth Aaron yr ail, yr ail flwyddyn. Catrin, beth amdano ti? Beth yw dy gysylltu? Ni wedi cael rhoi fe i ffwrdd dyn ma. Ie, yeah, di dod o llan sanan, so pan o'ch chi gyd yn cyrraedd, oedd yn e just do mewn i cartre fi, bwyta bwyd ni, um, sbwylio house parties fi, oedd y e bod mm, yn secret. Yeah. A, so mae o lle dwi yn galw adre. Ie, yeah, mae Catrin di mention yr house party, achos mae hi di trio mention fe cyn i fi mention fe. Achos nes i cael yng ngadael yn house sitio ti, Catrin. A na chi just taflu party enfawr tra ni yna, ac um, dwi erioed teimlo mwy out of control yn fy mywyd. So, uh, oedd hwnna'n uh, noson... Yeah. Mae'r um, stori yn mynd yn waith bob tro.
Nes i weinio'r stori mewn fyna i fod. Na. Gwbl o. So, rath Meirion ffonio fi yn y bore, chos oedd e'n amlwg yn gwybod bod hwnna'n digwydd, a esgus i fi bod yr henuriad yn dod rownd i wneud house inspection. Ac o'n i, wel, na fod yn cwbl onest gyda chi, o'n i way out of there, o'n i ar platform tren rhyl erbyn ni, so o'n i'n... Uh, o'n i'n iawn. Wel, ni dod yn olaf um, i Rodri, beth yw dy gysylltiad di a um, llan san a fi sawl person yn gwybod, fi'n gwybod. Wel, os na chdi oedd yn y flwyddyn gyntaf ac Aaron yn yr ail flwyddyn, fi oedd y drydedd flwyddyn uh, ar gwrs dawn. A dwi wedi aros yn Llawsanan achos fi rwan ydi gweinidog uh, Bro Aled, a dwi'n byw yn hen di Catrin. Ie, yeah, ie, yeah, mae'r...
Uh, Ie, yeah, ti wedi car ymlaen y legacy yna. Unrhyw parties wedi bod o dweud yma? Na, na.
Ddim ar hyn y bryd. Mae Llion bedair oed, felly da ni'n eitha saff am bach.
Gret, gret. So, Catrin, ti yw'r person llan sanan go iawn yn y sgwrs. O, um, diolch. Heno, ni gyd yn pobl dŵad, hwnna gyn ni. Um, Mae'n y groeso i bawb. mae na, mae na. O'n i really wedi teimlo hwnna pan, uh, pan o'n i yna. So, mae Aron gyda cwbl o gwestiynau i ni. Car ymlaen gyda'n thema ni o Llan Sanan. Grêt.
So, cwestiwn cyntaf te. Beth yw neu beth oedd y peth gorau am fyw yn Llansannan? Mm.
Pwy sy'n mynd? Catrin, gael di ddechrau. Mae hwn yn really specific i pawb sydd byth di byw yn Llansannan, dydy. Ond joio. Mae'n lle da. Um, y peth gorau, oh, just dyna lle dwi'n dod, so mm. just dyn, mae o yn rhan o fi. Y pobl, mae'n absolute heroes yna. Um, just, ie, yeah, pobl rili really dda. Siop y llan. Oh, Dwi'n yeah. as in, let's just do a podcast am Plas Lannan. Ie, yeah, mae'n gymaint o beth o does. Mae'r lle ti'n dod o'n really special nag i yeah. Hyn oed mm-hmm. os mae'n absolute dump. Ti ddim yn Dim allan Sara na. Ti ddim yn dweud. O, gwbl. Um, Ara, gei ti ateb cwestiwn dy hunain? Beth yw'r peth gorau? Um, Ie, yeah, o'n i'n dweud y, bo y bobl, um, dwi'n meddwl, just y um, cynesrwydd, oedd yn hyd yn oed ar ôl byw yna'n flwyddyn, o'n i wedi dod i nabod pobl yn, yn dda a teimlo fel bod chi'n cael eich, eich croesawu eich derbyn. Ie, yeah. ie. Yeah, yeah.
Mae pobl mor, mor bwysig. Rodri, beth amdano ti?
Dwi'n gwybod os da chi, mae'n siŵr bod chi wedi, wedi uh, clywed bod yna erthigol wedi cael ei sgwennu am Llansannan yn, mm. uh, y Daily Post, yn awgrymu bod Llawnsana'n yn un o gymunedau mwyaf ynysig Gogledd Cymru. a, a, a mae hynny yn beth da, achos yn, yn rhyfedd ddigon, dwi'n gallu mynd â fy mhlentyn i'r ysgol, uh, a diolch yn cymryd mwy na 5 munud i wneud hynny. Mm. So mae yna rhyw ddirgelwch mawr. Yeah. Am Lansanan, y lle mwyaf ynysig yng Ngogledd Cymru, ond eto dwi'n gallu cerdded i'r ysgol ac yn ôl, ac i'r capel. Yeah. Mm. Ag y siop. Ie, yeah, i bob man. yeah. At ddim eisiau gadael, ie. Yeah. Wel, o'n i'n meddwl am cwestiwn yma. Fi, fi wedi dweud yr un peth a, a sawn un ohonoch chi. Y bobl, a dim jyst y bobl, ond fel y cymeriadau. A mae fel, mm. mae pawb yn gymeriad yn Llansanan. A dim jyst fel yr hen bobl sy'n cael disgwyl i hen bobl bod yn cymeriad y dweud. Fel, o'r clwb ieuenctid lan. Just llawn um, cymeriadau. Um, I fi hefyd, yn dod o Gaerdydd, o'n i byth wedi cwrdd y pobl oedd yn dynyddio fel cyfeiriad nhw, hmm. fel cyfenw nhw. so oedd hwnna fel ffyrdd newydd i fi. Oedd fel, oh, mae'n pobl gyda fel cyfenw e'r really pert fan hyn yn dod. fel, dyna ffermydd nhw, Derek. Ond, um, ie, yeah, oedd yna cwpl o gymeriadau. Mae siop llan, dwi'n cael ei mention o Jennifer Siop. Wedi mm. Jennifer dan yn gweithio yn y siop, uh, Rod. A eto, mm. cerdded mewn, a'r ffaith bod ti'n gallu prynu beth ti eisiau, mae hi'n sgwennu fe mewn llyfr a ti'n gallu talu tro nesa. Mm. Just yn mind-blowing um, i fi. Ond mae na un, o na un menu oedd yn mynd y capel pan o'n i yna. Um, a mae rai mae hi'r un, un o'r unig pobl ddim yn siarad Cymraeg yn Llansanan. Ac y pob tro oedd hi'n o'n i'n mynd mewn, oedd hi'n dweud wrth fi pwy oedd hi'n meddwl fi'n edrych fel. Ac um, y tro gyntaf, am ages, oedd e, you look like Pavarotti. O'n i'n cael bob tro, o'n i'n uh, mynd mewn, a wedyn un o'i staff, I've changed my mind, come here. Henry the Eighth. absolute, uh, absolute legends. Ond, uh, Ie, yeah, gymaint o bethau, bethau da. Aron, cwestiwn arall i ni. Reit, yr ail gwestiwn. Beth uh, mae bod yn Llansana neu be mae Llansana'n wedi ddysgu i chi? Ie. Yeah.
Pwy, uh, pwy sy'n moyn dechrau? Rod, ti'n moyn dechrau ar un yma? Ww, mae hwnna'n gwestiwn anodd. O, dwi'n gwybod. Um, un peth mae Llansannan wedi ddysgu fi ydy gwneud yn siŵr bod fi'n gwybod pwy sgan oriad i fy nhi fi. achos, yn, achos yn ystod y uh, flwyddyn y ddwy gyntaf i fi fyw yma, a ben yn hun, cyn i mi brodi, bob hyn a hyn o'n i'n cael uh, ymwelydd yn ymddangos dros nos yn fy nheifi achos bod gynnu bod dal lori at ti, un Sean Morris. O, oh, ie. Yeah. a wedyn, dwi'n siŵr iawn pa un nath ddigwydd gynta. Un na'i nath ni gael drws ffrynt newydd, neu nes i brodi, a nath Sean just stopio dod i weld fi wedyn. so dwi wedi dysgu o ran uh, diogelwch bod o'n bwysig iawn gwybod pwy sgan oriad i dy dyd i. Ie, yn wedig mewn lle mor ynysig, Ros, wrth mm, gwrs. Beth o dan ti, Catrin? Beth nes ti ddysgu o Lansara? Um, nes i ddysgu sut ti'n ei hill start yn rili really da. oh, ie, yeah, mae rhaid. Mae rhaid, does. Ie. Yeah. Pan dyn ni'n cael um, y Mercaniaid draw i'n capel ni. Mae nhw fel byth di gweld fel rhywun yn dynyddio'r handbrake. yeah. O'r, uh, ni, yeah, mae yna ma cwpl o uh, bryniaeth y serth does yn uh, mm. Llansan. Mae lle da i fynd i sledjo, so... Oh, yeah, I'm sure. Yeah, hill start, sledjo, swings and roundabouts, mae'n uh, ma iawn y gwe. Aron, beth amdano ti? Be'n allan Sanan dysgu, uh, dysgu ti? Dwi meddwl yym un o'r pethe m- penne nath e ddysgu fi odd jyst yym yy sor' of gorfod pregethu yr un bregeth tair gwaith a- a- bob Sul. Yym so jyst dysgu pregethu a yy arwain oedfa yym a kin' of ie, just go- dyfal barhau i wneud hynny nes bod fi kind of, yeah. yn, yn deall beth o'n i'n neud. Ie, yeah, nes i roi hwnna lawr, fi'n credu. Nes i dysgu pregethu yn, yn llan san o'n i'n gwneud tip hyn cyn, ond fyna, um, fi'n credu i fi, fyna nes i cael cadw'n had bod fi fod i, i fod yn wynidog. Fi'n modd, y pwrpas y cwrs oedd i profi'r galwad yna, mm. teimlo hwnna. Oedd Meirion wedi fforsa fi neu gwaith plant, o'n i really ddim eisiau, oedd begio fe i peidio fforsa fi, a nawr dwi'n dwi, lyfio fe, dwi'n neud loads o, loads o waith plant, so mae hwnna wedi bod. A bwysig, a mi eisiau ni mention o Eiros, fi'n credu, hefyd, oedd yn mm. dod i wel ni, Eiros Wyn Jones, yn dod i wel ni pob, um, pob dyn mercher, mynd i Lansanan, um, gyda ddim lot fawr o ddiwinyddiaeth o gwbl, cael yn herio gan Eiros, ddim wastad cytuno ond gorfod dweud pam a trafod a, a meddwl y pethau na, na trwodd. Oedd e'n uh, amser special a mae dal i fod yn, yn lle um, special. Iawn. Wel, ni'n mynd i uh, trafod rei o'r cwestiynau sydd wedi codi o'n penod um, diwetha ni, lle wnaethon ni trafod um, effesied 4, 11 i um, 16. Felly, ni'n mynd i gychwyn um, trwy ofyn i Catrin darllen um, ein darlleniad. Diolch, Catrin. Mm -hmm.
A dyma'i roddion. Mae wedi penodi rhai i fod yn gynrychiolwyr personol iddo, eraill i fod yn broffwydi, eraill yn rhai sy'n rhannu'r newyddion da, ac eraill yn fugeiliaid ac athrawon. Mae nhw i alluogi pobl dew i gyd i wasanaethu mewn gwahanol ffyrdd, er mwyn gweld corff y Mesoea, sef yr eglwys, yn tyfu'n gryf. Y nod ydy ein bod ni'n ymddiried ym mab Duw gyda'n gilydd ac yn dod i'w nabod yn well. Bryd hynny bydd yr eglwys fel oedolyn aeddfed yn adlewyrchu beth welwn ni yn y Meseia ei hun. Dim plant bach fyddwn ni yn cael ein taflu yn ôl ag ymlaen gan y tonnau a'n chwythu ym ac acw gan bob awel sy'n dod heibio. Fyddwn ni ddim yn newid dim meddyliau bob tro mae rhywun yn deud rhywbeth newydd, neu'n cael ein twyllo gan bobl slei sy'n gwneud i gelwydd swnio fel petai'n wir. Na, wrth gyhoeddi beth sy'n wir, mewn cariad, byddwn ni'n tyfu'n debycach bob dydd i'r Pen, sef y Meseia, y Pen sy'n gwneud i'r corff weithio a thyfu. Fel mae pob rhan o'r corff wedi weu i'w gilydd, a'r gewynnau'n dal y cwbl gyda'i gilydd, Mae'r Eglwys yn tyfu ac yn cryfhau mewn cariad wrth i bob rhan wneud ei gwaith. A mae cwpl o gwestiynau wedi dod mewn, a mae gyda ni uh, cwpl o gwestiynau ni'n um, hunan. Um, oh, by the way, os chi wedi fawtio yn y cystadleuaeth cyneuon a chi'n wyndro'n lle mae'r results, mae nhw'n dod wythnos nesaf pan mae'r pedwar, uh, sorry, pimp cystadleuaeth uh, yn dod nôl at um, ei gilydd, so rhaid i chi aros am hwnna. Ond um, diolch i bawb nath uh, danfon cwestiwn mewn neu ymateb, a diolch i bawb sy'n danfon uh, geirio anogaeth mewn uh, hefyd. Mae hwnna'n uh, really helpu ni. So, mae gennym fi uh, cwbl o gwestiynau fan hyn sy'n dod, um, wel, o un o dy aelodau di, Rod. Un o dy aelodau. O. Yn yr uh, o Baleth. Mae'n dod o, o Mair Bryngolau, a mae'n gofyn, wyt ti'n iawn i wneud y chwarae ôliaeth wythnos yna. Dyna beth yw'r uh, cwestiwn. Mae'n dod o Gwion Dafydd ac um, mae ma Gwion Dafydd uh, gyda dau cwestiwn, ond ni'n mynd i sort of rolio nhw mewn, mewn i un. Um, Wnaethon ni sôn wythnos diwetha am um, y, y roles gwahanol yma o fewn um, yr eglwys, os chi'n cofio apostol a proffwyd efengylwr a bugail, athro, athro, fugail, pe bynnag ffordd chi eisiau um, roi fe. A wnaethon ni weid bod yna posibilrwydd yng Nghymru um, i ni wedi gorbwysleisio rôl yr athro um, bugail. A mae Gwion yn gofyn, beth yn ymarferol fedrwn ni wneud i hybu'r rolau eraill o, fle, o fewn yr eglwys? A fi'n credu mae'n Mae'n cwestiwn da, okay, mae'n pwynt digon um, teg, nag yw e. Um, Ni'n siŵr os dyn ni'n gorbwysleisio rôl yr athro figael, achos mae'r mae rôl yna mor, mor bwysig nag yw e i'r um, i'r eglwys leol, ond dyn ni ddim yn clywed lot o drafodaeth am rôls eraill, yn, tri arall yna neu, neu mwy, um, o fewn yr eglwys. Ac o'n i jyst yn meddwl am y cwestiwn yma, sut ydw ni'n, beth ydw ni'n gallu gwneud yn ymarferol i ymateb um, i hwnna? O fi'n credu y peth cyntaf sydd yn dda yw beth ni'n neud, beth ni wedi neud wythnos diwetha a wythnos yma yw just siarad am y peth a darllen y gair a gweld bod na uh, mwy ar y restr na just athro um, fugail. A fi'n credu mae'r just y ffaith bod ni'n cael trafodaeth a bod ni'n rhoi y termau yna mas na yn helpu yn cam ymarferol os chi moyn i dechrau meddwl um, am hyn. Ond un peth um, sydd wedi helpu fi, fi'n credu, yn hyn yn y neglwys ni yn Capa Gomer um, Abertawe yw Um, yn ddiweddar iawn, wnaethon ni pwyntio um, ail hynadur, bod ni wedi wneud Alun uh, yn hynadur, a bod Alun yn cymryd rhan o'r rôl dysgu gyda fi ac lot o'r um, rôl arwain um, gyda fi. A mae hwnna wedi newid y ffordd mae'r eglwys yn gweld fi, y, y ffordd mae'r eglwys yn gweld, o, ni ddim just gyda un hynadu'r mwyach, ni gyda dau. Nawr, y gobeith yw bod y tîm yn, yn fwy, yn fwy na hynny, um, ond mi'n credu, oherwydd mae yna nawr dau yn cael eu trin fel hynuried, um, mae hwnna wedi just wneud i ni dechrau naturiol gofyn, wel, beth yw rôl fi a beth yw rôl ti? A hefyd wrth i ni edrych ar ein cynulleidfa ni, right, well, beth yw rôl y pobl gwahanol yn, yn y gynulleidfa. So fi'n credu mae hwnna'n cam um, ymarferol sydd wedi really uh, helpu ni dechrau meddwl. Dwi ddim yn ateb i'r beth, beth ni'n dweud, ond mae wedi helpu ni dechrau meddwl trwy, um, trwy y pethau uh, yma. Mae cwestiwn arall uh, wedi dod mewn uh, gan Sirio, a ni diolch i Sirio am, am ei chwestiwn hi. A, a dyma fe, os nad ydw i'n teimlo fel bod Dyw wedi rhoi un o'r doniau yma i fi, y rei ni wedi bod yn, yn siarad amdano, beth yw, yw rôl fi yn yr eglwys? Catrin, neu di um, siarad am hwnna chydig bach? Diolch. Um, Byddwn i'n dweud o'r dan yma, position siriol ydy y rhan fwy o'r pobl sydd yn yr eglwys, achos mae'n dweud, mae yna proffwydi, mae yna bugeiliad ac athrawon, ac rôl nhw ydy i galluogi pobl ddew i gyd i wasanaethu mewn gwahanol ffyrdd. So, rôl chi ti wedyn ydy gwasanaethu dew mewn gwahanol ffyrdd, a mae'r bugeiliaid ar athrawon jyst yna i faciliteitio pawb arall yn yr eglwys i gallu mynd o gwmpas um, ac adeiladu teinas dew. So, gweithio bod nhw yn annog ti wneud hynna. A hefyd, yn profiad fi, um, So, gofyn i'r eglwys, so, dod i'n abod eich gilydd, bych chi'n gallu um, gweld beth i doni eich gilydd yn haws fel yna. Dwi'n gwybod siriol ti efo lot o doniau, so ti'n gallu gofyn i mi. um, ac, oh, yeah, a hefyd just um, gobeithio bod eglwysi yn rhoi cyfle i pobl just tri allan i gweld beth ydy doniau nhw. Um, mae gennym fi rhai doniau, ond i, byddai fi heb di meddwl bod gennym fi oni bai bod eglwys o'n i yn wedi rhoi chans i fi i trio pethau arall. A dwi'n siŵr mae hwnna'n anodd i um, bugeiliad ag athrawon, cys ti'n gorau trystio pobl i wneud mm. pethau, um, ond da ni yn trystio bod Dyw yn anfydedd i hynna, so dwi'n diolchgar bod pobl wedi rhoi cyfle i fi Mm. Yeah, gret, gret. Bod, bod y, ro, y pedwar rôl i ti enw i fod i arfogi y lleill, uh, mm. arfogi'r cynulleidfa ar, um, i, i wasanaethu. Gret. Wel, Catrin, ti wedi dod â cwestiwn uh, at y ford hefyd, yn y gystal â ateb rei, so um, ne, newn ni ofyn i ti gofyn dy gwestiwn di, ydy hwnna'n uh, mm -hmm. hwnna iawn? O, a Rod, ti sy'n ateb e, by the way. So, yeah. um, o'n i jyst yn meddwl am um, sut mae'r eglwys yn gallu edrych yn eiddfed. Cos mae yna lot o pwyslais ar sut ni fel unigolion o bod yn eiddfed. Ond fan hyn, mae'n sôn am y corff, so sut mae'r corff gyda'i gilydd yn gallu um, edrych yn eiddfed. Mm.
Dwi'n meddwl, pan ti'n pan ti'n edrych ar yr adnodau yna, a'r disgrifiad dwyt ti'n gael o'r corff. Yr pen draw i'r corff yn ei aeddfedrwydd ydy Iesu Grist. Felly, y ffordd rili, really, rili really sydyn ydy mi ddylsa'r eglwys fod yn byhafio ac yn atgoffa'r byd o Iesu Grist, yn mm. y hmm. ffordd mae hi'n ymddwyn, yn y ffordd mae hi yn trin, mae, mae Crisnogion yn trin i gilydd, Ond dwi'n meddwl yn yr aeddfedrwydd hefyd, ti'n darllen trwy'r adnodau i gyd, a ti'n gweld y disgrifiad o aeddfedrwydd lle mae gen ti wirionedd a cariad a y sefydlogrwydd yna o sefyll ar be sy'n wir. A wedyn mae gen ti yn adnod, be dwi dda, adnod 14, dwi'n meddwl, mae gen ti'r disgrifiad o peidio bod fel plant, uh, mm. neu peidio bod yn aneiddfed, a'r syniad hefo aneiddfedrwydd ydy just newid dy feddwl trwy'r amser. a credu un peth un diwrnod a rhywbeth gwahanol diwrnod wedyn. Wedyn dwi'n meddwl mae o'n gyfuniad o bod yr eglwys yn, yn sefydlog ac yn gadarn ar be mae hi'n gredu yng Nghyst o'r Beibl, ond hefyd bod cariad Crist a'i wirionedd o yn cael ei amlygu ym mhob peth mae hi'n ei wneud. Um, mm. Ac am ni, uh, gweld ffrwyth yr ysbryd yn fwy ac yn fwy amlwg uh, allan o fywyd yr eglwys. Ie. Mm. Yeah. Yeah.
Ni'n meddwl hefyd, um, falle jyst i chwanegu rhywbeth at hwnna, um, mae ma disgrifiad o'r corff a'r gewynnau um, yn cysylltu gyda'i gilydd ac yn cryfhau i gilydd, um, jyst yn neud i fi feddwl, wel, mae'r llaw dim ond mor gry ar fraich. Um, so os gen ti fraich wan, dy'r llaw, so os pa mor gryf yw e, really, ddim yn mynd i allu codi'r un pwysau neu gweithredu mor effeithiol ac os ydy'r fraich yn gryf hefyd. A felly mae'n elfen o, wel, os di un person yn eiddfed ond di person arall yn yr eglwys ddim, neu os ydych chi ddim yn tyfu mewn eiddfedrwydd gyda'ch gilydd, ydych chi ddim yn mynd i weithredu fel eglwys yn effeithiol chwaith. Dwi'n meddwl, mae, na, mae hwnna felly'n atgoffa ni bod ni hmm. i, i weithio at eidfedrwydd gyda'n gilydd yn hytrach na o, o, well, na i weithio ar fy eidfedrwydd i a sy'n ots am y person arall. So bod ni a gofal dros yn gilydd. Ie, yn sicr, yn sicr. O'n i'n o'n i'n darllen am hwn pnawn yma, a oedd rhywun yn- o'n i'n darllen yn dweud, so, dylse'r eglwys bod yn tyfu o hyd, ac felly dylse'r eglwys mewn ffordd bod yn newid o hyd, nid o ran beth yn ni'n credu ar y pethau cynradd, sef beth fi'n credu ni wedi bod yn, yn dweud yn barod, ond yn y ffordd yn ni'n gweithredu falle, ac yn trin ein cyd-destun ni, i ni o hyd yn, yn eiddfedu. A fi'n credu mae hwnna'n um, ma hwnna diddorol, nag yw e? Mm -hmm. Os mae eglwys yn aros yr un peth, mae naill llai yn berffaith yn barod, ac ni, ni ddim yn credu bod hwnna'n bodoli, neu dyw e ddim yn eiddfedu. So mae hwnna'n uh, Diddorol. Diolch ti, Catrin, am, am y cwestiwn yna. Fi'n credu, mae mor bwysig dod o hwnna i edrych arno fe fel eglwys yn hytrach na just fel Cresnogion um, unigol. Rod, ti wedi dod y cwestiwn uh, gyda ti um, i'r for. Ti'n ti apus i ofyn e? Ie, yeah, uh, wel, nghwestiwn i ydy, um, mae Paul yn rhybuddio yn fama uh, Cresnogion i beidio bod uh, yn aneidfed, ac wrth fod yn aneidfed y bysyn nhw, o cyfeithiad diwygiedig yn deud, yn mynd efo pob rhyw awel o athrawiaeth. Be yn union mae hynny yn ei feddwl? Ie. Yeah.
Aaron, gei ti dechrau ar yr un, ar yr un yma? Ie, yeah, wel, uh, nes i bach o waith cartref hwn, jyst like bod rhywun yn gofyn y cwestiwn yma i fi. A mae yna, uh, mae yna un diwynydd uh, o'r enw Hodge, sydd yn fel disgrifio'r awel yma fel chymod, ceiliog sydd yn cael ei roi fel ceiliog tywydd, um, neu ceiliog cyfeiriad yn cael ei uh, sefen to neu rhywbeth yn, yn troi gyda'r gwynt. Um, y syniad yna bod chi y math o berson, chi'n clywed rhywbeth a chi'n dilyn e, chydig bach fel plentyn, chi'n deud rhywbeth wrthyn nhw fel arfer achos bod chi'n hun yn nhw neu be bynnag, chi'n fodlon derbyn bod hwnna yn wirionedd a bod chi ddim falle'n bod yn, yn rational neu'n ystyried um, a ydy hynny'n wir uh, ar sail y Beibl ac yn y blaen. Ac felly, um, yr aneidfedrwydd yna o um, beidio cymryd falle athrawiaeth o ddifri yn un peth, so bod ni ddim jyst yn derbyn rhywbeth achos bod rhywun arall yn dweud e neu oherwydd bod e'n newydd neu'n cool, ond bod ni'n ystyried, wel, ydy hwn yn gyson efo'r Beibl, ydy hwn yn ei sens, ydy hwn um, yn, yeah, yn, yn wir. Uh, ac um, ie, yeah, o'n i'n jyst yn licio'r da darlun yna'r ceiliog bod e, unrhyw ffordd mae'r gwynt yn chwythu, mae, mae e'n mynd gydag e, effectively. A dyn ni'n yn hawdd yn gallu bod fel yna, os di'r crowd yn mynd ffordd yna, um, os ydy athrywieithau newydd yn dod mewn, a mae yna eglwysi erbyn hyn yn does sydd yn, yn newid athrawiaeth sydd yn dweud, o, dyn ni ddim yn credu hyn, bellach dyn ni'n credu rhywbeth arall, um, a falle bod hwnna'n swnio'n well neu'n haws i'w dderbyn yn y byd. Um, mae'n bwysig bod ni'n gofyn, wel, ai dyna beth mae Dyw wir yn dweud. Dwi'n yn rhyw fath o ateb y cwestiwn. Na, na, fi'n credu mae'n dda. A fi'n credu mae'n ma problem mawr yn, yng Nghymru, yn rei o capeli ni, lle mae um, stim gweinidog yn er enghraifft, a maen nhw'n cael pregethwr gwadd pob mm. wythnos. Ac um, hmm. actually, os ti'n meddwl am um, pobl gwahanol yn dod mewn a dweud pethau gwahanol, mae'r ceilio gwynt yna yn spin o ar y chymod. Um, mm. Mae'n ma real problem, achos yn aml iawn, dyn ni jyst yn derbyn beth sy'n cael ei dweud um, o'r, or blaen, yn dweud. A dim bod fi'n eisiau magu bod ni'n cynical am, am bob dim, ond mae eisiau ni dechrau dysgu sut i rando mewn ffordd sy'n gofyn, well, beth, beth mae Beibl yn dweud, neu be' ma'r t'mod sut ti'n cael na arwain gan yr ysbryd wrth wrando yym gwrando ar hyn. Pry o'n i'n meddwl hefyd un problem mawr gyda Cristnogaeth yw bod e'n gallu cael ei troi mewn i busnes. Ch'mod, mm. i ni'n gwybod nag i ni, mae lot o bethau cael ei gwerthu yn enw Cristnogaeth, a fi'n credu i ni'n gwybod hefyd um, mewn eglwysi, mae lot o sort of syniadau newydd yn cael ei gwerthu o hyd. Achos hmm. os ydych chi'n mynd i redeg Cresnogaeth fel busnes, chi'n gorfod cael y peth newydd o hyd i werthu nesaf. Yr cwrs nesaf, neu'r syniadau nesaf, um, a'r llyfrau nesaf, ac yn y blaen. A fi credu mae hwnna yn gallu dod yn ni bwynt lle mae yna lot o o gwahanol um, gwyntoedd a thrawiaethol yn, yn hedfan um, o gwmpas. Ie, yeah, diolch Rod uh, am y cwestiwn. Ac o'na, o'na ceilio gwynt eitha da ar y repair shop yn ddiweddar. Nes ti weld... Uh, o, mi nes i. Nes ti weld hwnna, ac oedd e off capel hefyd. So, oh, ti wedi gwneud... Oh. Ti wedi gwneud o dda hwnna. Wast yn dda cael y repair shop yn mention bach yn yr, yn yr uh, podcast. Ni gyda cwestiwn fan hyn, wel, o un o aelod y tŷ, Aaron. A ni wedi cael un o off aelod o uh, Rodri. A nawr un o aelod y tŷ. O, na, ni wedi cael un off aelod tŷ'n barod. Y siriol yn aelod mm. y tŷ. Uh, hefyd. Ond mae Sam nawr, Sam Edwards, ein grandawyr ar Apple Podcasts, dwi wastad yn referensio fel yna, yn, yn gofyn, mae corff Christ yn un o hoff ddarluniau Paul, Oes perygl i bobl fynd yn rhy bell yn gwahaniaethu eu hunain? Er enghraifft, dwi yn yn dro, oh, er enghraifft, dwi, dwi yn droed, dwi ddim yn efengylu, neu dwi yn lygad, felly dwi ddim am wasanaethu yr eglwys. Sut mae ffindio'r balans? Gobeithio bod fi wedi darllen hwnna um, Mas yn iawn. Ond y syniad yma, pan mae rhywun yn penderfynu dyma beth yw'n rôl i, maen nhw'n anwybyddu popeth arall mae'r eglwys um, yn neud. Aron, fi'n mynd i trefft y ti, a wedyn fi'n mynd i gofyn i Catrin dod mewn ar yr un uh, yma hefyd. Diolch. Iawn. Wel, yn gyntaf, cwestiwn ardderchog, Sam, uh, da iawn. Uh, ond, uh, na, ond dwi'n, actually, dwi'n meddwl bod e'n gwestiwn pwysig, um, a falle bod angen i ni wahaniaethu rhwng doniau a cyfrifoldeb. Um, so mae yna ma ddoniau mae Dyw yn ei rhoi, mae, mae Dyw yn donio pobl mewn ffyrdd arbennig, ond dydy hwnna ddim yn esgeuluso neu'n rhoi hawl i ni esgeuluso ein cyfrifoldebau ni. So, er enghraifft, mae Dyw wedi, wel, mae'r arglwydd Iesu wedi um, ein galw ni a, a um, wedi dweud yn glir fod pob un ohono ni i fynd â pregethu'r efengyl neu gwneud disgyblion. Uh, a felly mae efengylu yn rhywbeth mae pawb i fod gwneud. Uh, falle bod un wedi ei donio yn hynny, ond di hynny ddim yn golygu bod rhywun sy'n heb ei donio ddim efo'r cyfrifoldeb i wneud hynny. A felly dwi me'wl ma'n bwysig bo' ni yn gwahaniaethu rhwng y ddau falle bo' 'na un wedi ei donio mewn rwbeth so bo' gynnyn n'w ryw fath o yy newn ni ddweud expertise yn hwnna ond 'di hwnna ddim yn golygu bo' n'w ddim i fod gwneud paneidie yn y gegin neu efengylu neu gofalu am rhywun mewn ffordd bugeiliol. Yym a ma' hwnna'n bwysig dwi me'wl. Dwi'n credu bo' 'na elfen o bod yym Mae ma temtasiwn yn dos e, i i weinidogion e- er enghraifft i feddwl wel dwi'n neud y pregethu dwi'n neud hyn a felly does 'na ddim angen i fi fod yn gwneud y paneidiau neu'n yn golchi toilets ond does 'na ddim elfen o hynny o gwbl yn wir i'r Cristion. Yym ond dwi'n meddwl mae 'na flaenoriaethau mewn eglwys hefyd so fel yn acte mae yr apostolion yn dweud bod nhw angen canolbwyntio ar ddysgu a gweddi- yy a gweddïo a felly maen nhw'n apwyntio pobl i fod yn, yn ddiaconiad. A felly, dyn ni'n gweld just teulu'n gweithio gyda'i gilydd yn hytrach na rhyw fath o hierarchy. Um, dim bod un yn well na'r llall. A dwi'n meddwl mae hwnna'n rili really pwysig. Mae temptasiwn i ni feddwl, fel gyda'r cwestiwn siriol falle, o, os dwi ddim efo un o'r doniau yma, dwi ddim cystal neu dwi ddim, dwi ddim mor dda, ond di hynny ddim yn wir o gwbl. Um, mae pawb ar yr un lefel. Does na neb yn, yn bwysicach na'r llall. Ie, yeah, gret, diolch. Catrin? Ie, mm -hmm. yeah, um, dwi'n gytuno fel, I guess, gweld yn e mwy fel teulu, to, um, a esiampl Iesu, mab Dyw oedd o'n golchi traed, so dim ond jyst bod ni yna i'n gilydd i wasanaethu, a dim, ie, yeah, wneud un rôl edrych yn mwy bwysig, a hefyd jyst bod yn falle yn ymwybodol o'r pobl o gwmpas ni, falle bod pobl yn barod i wneud rhywbeth, ond bod neb byth di rhoi'r siawns yn nhw, so, ie, um, yeah. yeah, bod ni di jyst mewn sgwrs ac yn ymwybodol, a ie. Yeah. gweithio fel teulu, hoffi hwnna. Ie. Yeah.
Dwi'n sicr wedi profi hwnna, sort of gweld pobl yn eglwys yn meddwl, right, mae'n fi siw maen nhw fod cael y rôl yma, dwi'n mynd i roi y rôl yma iddyn nhw. A wedyn maen nhw'n mynd a mynd rhywle arall neu symud i ffwrdd neu rhywbeth. A wedyn sylweddoli, oh, actually, oedd Dyw yn pwyntio at y person yna yr holl amser, mm -hmm. o'n i jyst i wneud yr penderfyniad um, gwahanol fyna. So mi'n credu ti'n iawn, um, mae'n cymryd risg, nid yw e, ond mm. uh, bod yn barod i weld, weld be mae pobl yn, uh, yn fodlon wneud. Rodri, ni'n mynd i roi'r gair olaf i ti.
Wel, o'n i'n jyst yn mynd, mynd yn ôl at be oedd Aron yn ei ddeud um, ynglyn â be ydi eglwys eiddfed. Pawb yn chwarae ran, de. Yeah. A mae hynny'n fwy na pawb yn gwneud i arbenigedd. Mae o'n pawb yn tynnu bwysau hefo'r amrywiol ddyletrwydda sgynnon ni fel aelodau o Eglwys Crist. Dyma hynny'n beth rydyn ni'n mwynhau wneud, ac wedi'n donio i gwneud nhw a'r pethau anodd felly da ni ddim yn mwynhau gwneud. Yeah. Ond mae ei gyd yn dod yn rhan o'r, or cyfrifoldeb a'r fraint o fod yn aelod o Eglwys Iesu Grist, ydy. Ie, yeah, sicr.
Diolch. Wel, diolch pawb wedi rili really, um, mwynhau y trafodaeth yna. Ni wedi cael trwy lot fyna mewn amser um, eitha byr. Diolch i bawb sydd wedi gofyn uh, cwestiwn. Um, Mr Llansannan, diolch i ni, achos ni wedi really reisio profil profile y lle. Bydd tourist board Llansannan nawr yn eimio fod yn llai ynesig, bydd gwestau yn agor na pob dim. A diolch i'r podlediad yma. Ond uh, diolch i Aron, diolch i Catrin, diolch i Rodri, a diolch i Clem hefyd, uh, ein cynhyrchydd ni am ei holl uh, waith, a newn ni weld chi wythnos